Welcome to Fit and Pimp. Batman ydw i. No, it's not. Steph yw e. Nes i chi gyd wedi cael sioc fyna, fi'n gwybod. OK, croeso'r sesiwn. Dydd Gwener, hwnna pan i wedi gwisgo lan. OK, arch arw superhero session. Gobeithio pawb yn barod, last day of the week, ewn i ame, ok? Fel arfer, like always, pump gweithgaredd, we've got five exercises with our superhero theme, ok? Ewn i twymo lan, we'll warm up first, ok? A wedyn, ewn i gweithio am 30 eiliad, we'll work for 30 seconds, Gorffwys yn y canol, we'll have a little break, a 30 eiliad arall, that'll be one gweithgaredd, that'll be one activity, we're going to do five, ok? Uh, hefyd, Cari Cennin, ok? Love leak, that's a theme, so gobeithio mae pawb gyda rhyw fath o Cennin. If not, Mae'n iawn, don't worry. Ond ni'n mynd i gweithio galed heddi achos di gwen yn yw e, mae'r hael mas. Ewn ni. Fi'n mynd i rhoi bach o music arno, pam ddim. Gobeithio mae pawb gyda trainers arno, dŵr ar gael, we got water, a mae digon o lle. gyda ni. OK. Original Batman. OK. Bawb barod. Dechrau jogo ar y spot. Tra'r yn dod off y llawr. Feet are coming off the floor. Hwff. Symud y breichau, move your arms. Sa'n gallu weld lot mewn masg ma. Da iawn, cael y fynd. Ni moyn y calon i gweithio. Batman, okay, crack it up. Wff.

Da iawn, cadw fynd. OK, tro yma. Ffiniwch bach o lle. We're going to jump from one foot to the other, mynd y flan. So fel fi nawr, off coes chwith, off my left leg, onto my right leg, balans bach, cefn ôl. Twice there, right leg jump, onto left, balance, a nôl. Caru fyn, caru sop o draw. O, a nôl. Just fel ach arm, like a superhero landing. O, a nôl. Cyn meddwl, Batman wedi dod lawr. Ba, bad guys. Good, gawn nhw fynd. Tri arall, chwith i dde. Ww. Dde i'r chwith. Balans, da iawn. Un ola. O, da iawn chi. Pawb i cael bach o dŵr. Ww. Da iawn. Troi fe lawr, fi'n mynd i esbonio be ni'n neud. Ok, pimp gweithgaredd, five exercises. First one, Supergirl hold. Fi'n ni'n mynd lawr, all fours, na troi'r ochr, all fours, pen glin a coese ar y llawr trad ni. Ni'n mynd i pigo lan, Braich ar y dde, we're going to pick up one. A hefyd, coes arall, okay? So, right arm, left leg. And we're going to hold 30 eiliad. O, Carwyn syth, da iawn, Batman. 30 eiliad, ni wedi cael gorffwys, swap o droso, a wneud yr un arall. Swn i'n symud hwn lawr, tipyn bach. O, oh, na welliant. Okay. Supergirl hold, okay, like we're flying in the air. Eileen, Iron Man, a blasters. Ni'n mynd i wneud jump fach, cam bach i'r ochr. Piwm! Piwm! Cael balans. Piwm! Pium! Da iawn. Ni moyn cael brech yn ei mas pan ni'n neud y blaster fel Iron Man. Switch. Da iawn. Spider-Man stretch, oce. Okay. Ni'n mynd lawr. Fel ni'n neud y plank, plank uchel. Oce, okay. arms nice and straight. Wedyn mae un coes yn dod lan. Just y bwys ping le yn elyn ni. A ni'n mynd i wneud psst. A nôl, swap o droso. Coes, dde, right legs come up, right arm, psst. Hon yw'r Spider-Man stretch. Psst. Take your time doing that. Okay, the next one. 30 geiliad a 30 geiliad o hanol, because we're working really hard fast. Flash. Quick feet. Trad gyflym am 30 geiliad. Rest. Wedyn ewn ni neud y Captain Marvel, oce? Captain Marvel, ni'n neud jumps lan yr awyr, fel hyn, un. Coes arall dde, brech yn dod mas. Hwna'r Captain Marvel. A wedyn ni'n mynd i benni off gyda'r Thor Smash. Hwn yw'r hammer, oce? Okay? Cennin, cari Cennin, hashtag. Ni'n mynd i jumpo lan, doi y coes tro ma, Hammer do lan, a lawr fel ni'n tho. A lawr fel ni'n tho. OK. Pa wedi cael drink? Fi angen bach mwy. Mm, mm, mm. Cael yr iPad barod. Cwestiwn i chi ddo. Ydy, ydy unrhyw un wedi weld Batman a fi yn yr un ystafell? Has anyone ever seen Batman and Steph in the same room at the same time? Cwestiwn. Okay. Pawb yn barod. Ni'n mynd i wneud y Supergirl Hall gynta. Okay, so bydd pawb ar y llawr. O'n i'n dechrau ar y llawr, pawb yn gallu weld, neu bach o angle fan hyn. Falls, right arm, left leg yn dod mas, oce? Okay? Pawb yn barod? Prepare. Da iawn, oce. Okay. Cadw popeth yn eitha syth, e, eitha straight, oce? Okay? Ni'n gweithio'r cof yn hyn.

Da iawn, nawr un ochr arall. Cofia, what is everybody's superhero theme? Fel, Superman, Flies, Bullets, Batman. Brain, oce? Okay? Cofio mynd i'r ysgol, gweithio galed, sopo droso. Ww, anghofies i. Straight mas, da iawn. Carw'n adlu. Os mae'n helpu, if it helps, look at one point on the floor. Edrych at rhywbeth ar y llawr a cadw edrych. OK? Paid edrych a ffrind, you get confused.

Falle, fel mwyn, pwm, I don't know. Cadw fynd, gweithio coesau, bach o balans hefyd. Do bigger jumps os ti'n gallu. Piwm! Da iawn. Cadw fynd, cadw gweithio. Da iawn chi. O, hwnna'n anodd. 14 eiliad. Siglo fe mas os ti angen, neu siw mae bach o lle gyda chi. Ww, bach o twinge mewn coes i fyna. Barod. Jump bach. Piwm! Good. Falle, there's something flying. Piwm, ti'n moyn mynd lan? Piwm! Piwm! Da iawn chi, cadw fynd. Cadw fynd, da iawn.

Ok, Spider-Man stretch nesa. Cofio be ni'n neud. Lawr, a ni'n mynd un coes lan, to our arms, a ni'n mynd nôl. Pedwar eiliad, siwmff! Ok, plank, un coes lan, nôl, coes arall lan, work in the hips fan hyn, gweithio'r coes hefyd, biwm, om, sa'i sa gallu nadlu, beth yw'r masg? O, oh, da iawn, cari cennin, hashtag, carafenwch. Os mae unrhyw un gyda lluniau, siwr maen nhw'n gwisgo lan, hela nhw mewn. Da iawn. O mai, siwr mae Spider-Man yn neud hwn, hwn yn tyff. Cofia, os mae unrhyw wedi gwisgo lan, hela lluniau mewn i ni ar Instagram. Hoffwn i weld rhywun arall yn gwisgo lan, cos

Good, cadw mynd. Oh, Back straight. Oh. Da iawn. OK. Spider-Man. Wedi gadael. Ww. Tro 'ma, flash am 30 eiliad. Flash, super fast. Trad gyflym, nice and tall. 30 seconds, gorffwys, we're going to have a break. Syth mewn i'r Captain Marvel jumps. OK? Oh! Barod. Tra gyflym. Os mae lle ti moyn symud nôl ymlaen, hwnna'n ffain. Pumpo breichau, make sure your arms are working. We never sprint with our arms by our sides. Go on then, 15 seconds, popeth mewn, everything in. Just fel a flash. Ooh, come on then. Three. Oh, da iawn. Captain Marvel jump, os angen dŵr, cael swip. Swip. Brych e mas, jump. Just fel yn y ffilm, y comics, mae'n mynd lan yn yr awyr. And then mae'n really grif, so... Captain Marvel, cael rest. Lan, cael rest. Da iawn. Hwn yn tuff i fi. OK, cofia, bach o bend yn y pengliniau, little bend in your knees when you're landing. Don't want straight legs. When you land, soft.

Chi'n gallu gwneud fe ar un, gyda'r dde neu'r chwyth lan i chi. Jump o lan, plygu lawr, bwm i'r llawr. Fo. Oce, okay, lan, bang, stefyll. Bwm, gweithio'r coesau. Da iawn. A to, hwp, Big jump, lawr i'r llawr, oce? Okay? Cennin, ni'n defnyddio right hand swapo. Left hand. Dde. Chwyth, da iawn. O, un arall a wedyn ni'n twymo lawr. Lovely smell boys bach. Bach neis mewn omlet. Okay, nice and healthy. Pawb arall. Cennin style. Hashtag Cari Cennin. Lawr y llawr. A to. To. Big jump. Plygu pengliniau lawr y llawr. Os mae dim da ti cennin, imaginary, la touch o llawr. Da fi cennin, fi'n torri e. Cadw mynd, big jump, lawr. Da iawn. Chwech eiliad. Smasho'r llawr.

Sgwar bach, oce. Okay. Anadlu, trwy trwy'n. Mas trwy'r ceg. Da iawn. Cwpl o stretches. Mynd i pigo'r coes lan, quads fi. So quads o flan, quadriceps. Dal ar desg. Nes mae balanced, dal ar unrhyw beth chi moyn.

Open a clap. Ar y lan. Clap it together, nice and slow. A job done, da iawn. Oce. Okay. Diolch am ymuno gyda fi heddi. A Batman a Spider-Man, maen nhw wedi mynd nawr, oce? Okay? So just so you know, Batman and Spider-Man have gone very, very busy, alright? So cofia, Cari Cennin, Mae sesiwn gyda Shrids dy Llun, a wedyn Steve dydd Mawrth. Nhw'n mynd i ddefnyddio'r Cennin hefyd, fi'n credu. Pob lwc, boys. A ni jyst moyn i chi bach o hwyl, oce, okay, joy ar penwthnos nawr. Neu siwr chi'n arfer dŵr os i adre neu yn ysgol. Make sure you drink water if you're at home or in school. I'm sweating, oce, okay, fi angen cael cawod, so hon yn ffain. A na ni, oce, okay, gobeithio mae'r Marvel Heroes wedi piwch i lan, rhywbeth newydd, cofia, os mae unrhyw wedi cymryd lluniau, if anybody's taken photos, hela nhw mewn i ni, we'd love to see. Uh, a wedyn, ewn ni, ewn ni wythnos nesaf. Oce, okay. diolch pawb, dyna.